Salam mähriban dostlar ýagdaýlaryňyz gowumy? Bu günki wideomyzda sizlere Green Card näme? Şo barada gürrüň berjek. Ikinjisi bilenem Green Card-a nädip anketa doldurmaly? Şony ädim-mädim sizlere görkezmekçi. Taýyn bolsaňyz wideomyza başlalyň. Green Card näme? Her ýyl DW Lottery atly bir lotereýa Amerika hökümeti tarapyndan ABŞ-nyň raýatlary bolmaýan adamlar üçin ýörite gurnalýar. Mundan başga-da, bu lotereýada ýeňiş gazansaňyz, öz dokumentleriňizi doly düzeldip, iki ýylyň içinde Amerikanyň posolstwasyna dokumentleriňizi tabşyrmaly bolýarsyňyz. Eger-de iki ýylyň içinde tabşyryp bilmeseňiz, onda siziň gazanan şansyňyz köýýändir. We başga-da bula tiraýan gazanan kişiler on ýyl boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda işlemek we ýaşamak hukugyny alýarlar. Geliň indi bolsa Dewi Lotereýa ýagny Green Card-a nädip anketa doldurmaly şony ädim-mädim sizlere görkezeýin. Geliň onda kompýuterime geçeliň. Hawa mähriban dostlar, şu taýdaky belläp geçen silkama, ýagny aşakda bel goýaryn bu silkany. Şo silka girip, şular ýaly penjire garşyňyza çykar. Sizde iňlisçe çykmagy mümkin. Şular ýaly. Ýöne men Google Translate ulanyp, türkçe ulanmagy makul bildim. Şu taýda başlalyň. Girişi başlat diýýäs aşakda. B9 X5 C2 Şular ýaly girýäs. E, girenimizden soňra şu taýk soýady diýen ýeri birinji ýeri familiýamyzy ýazýas. E, şu taýda sizlere aýtjak zadym, e, ýagny şu taýk ýazan wagtyňyzda ýagny iňlisçe, iňlisçe alfabetleri ulanmagyňyzy aýtýan size. Ýagny olaram näme? i harpy ýa-da ş harpy ýa-da eee Y harpy. Ana, olary ulanmaly dälsiňiz. Ştada orta at ýa ikinji at ýok diýip belleýäs. Eger-de paswordyňyzda bar bolsa ýazyp bilersiňiz. Erkek zenan ştada şeýle. Ştada doglan günüňiz, ýani aý 9-njy aý 30 1999 Doglan şäheriňiz diýýär. Yani mare diyeli sizinki e, Balkan, Lebap, Daşoguz bolup biler. Doglan yurduňuz diye. Şu adi Türkmenistan'ı saylayaz. Bärik eger de Türkmenistan vatandaşı yani Türkmenistan raýaty bolanymyz üçin bärik hiç zat etmeli näme bolýas. Şu taýda pasport maglumatlarymyzy ýazýas şu taýda pas ýene-de Familiýamyzy ýazmagymyzy isleýär, at familiýamyzy. Ikinji at. Ýok. Pasport nomerymy ýazmagymy isleýär. Haçan pasportyňyzyň möhleti dolýar, e, şony ýazmaly bolýaňyz. Bäregem Türkmenistan Saýlalyň Türkmenistany ýerde şu taýda. Saýlaýas aşak geçýäs şu taýda surat e, goýmaly bolýas. Suratda da şeýle e, arka fonuňyz ak bolmaly. Ýani paswyrda näme suraty düşürilýän bolsa, e, şo görnüşdäki suraty düşürmegiňizi şolar ýa suratyňyz kabul eder siziň. Menem şu suratymy goýmakçy şu taýyk. Suratymyzy saýladyk. Ştaýk e, öz adresiňizi, şu wagtky ýaşaýan ýeriňiz bolýar. Ýani şonuň adresini ýazmaly bolýaňyz. Eger-de poçta koduňyzy bilýän bolsaňyz, ýazarsyňyz, bilmeýän bolsaňyz, poçta kody ýok diýip belläp bilersiňiz şu taýda. Haýsy ýurtda ýa-da şu wagt ýaşaýan bolsaňyz, şony saýlaň. Şu ýerde-de bu gün ýaşadygyňyz ülke diýýän şu taýda haçan ýaşa şu edil şu wagt ýaşaýan ýeriňiz o taýyny saýlamaly bolýaňyz. Ýani ýurduňyzy, mysal üçin Türkiýedemi, Rossiýadamy, ýa Türkmenistanda bolsa Türkmenistany, şu taýygam şu wagt ulanýan telefon beliňizi ýazyp bilersiňiz, ýazmaly bolýaňyz. Esasy ýerleriň biri şu taýyk öz elektron poçtaňyzy, ýani mydama size açyk, sizde açyk bolan elektron poçtaňyzy ýazmagyňyzy maslahat berýän. Ýani sebäbi size şu green card baradaky maglumatlar size habarlar şu elektronny poçtaňyza geler. Şu taýda bolsa eger-de diňe o orta mekdebi gutaran bolsaňyz lise derejesi ýani üçünjini saýlamaly bolýaňyz. Eger-de uniwersiteti bitiren bolsaňyz, uniwersite derejesi, ýagny bir, iki, üç, dört, bäş, altynjyny saýlamaly bolýaňyz. Eger-de şu wagt uniwersitet okaýan bolsaňyzam, ony saýlamaly-da, ýagny orta mekdebi haýsysyny gutaran bolsaňyz, şony saýlamaly bolýaňyz. Bu bolsa, öýlendiňizmi, durmuşa çykdyňyzmy ýa-da Aýrylyşdyňyzmy? Şolary nemet ýazmaly bolýaňyz? Öýlenmedik bolsaňyz, öýlenmedik diýip ýazýaňyz. Eger-de siz öýlenen bolsaňyz, şu taýda Evli we eşim bir ABD, ýagny Amerikan watandaşy däl diýip belleýär. Eger-de öz ýan ýoldaşyňyz Amerikanyň watandaşy, ýagny raýaty bolsa, aşakyny saýlamaly bolýaňyz. Eger-de däl bolsa, ýokarkyny saýlamaly bolýaňyz. Näçe çagaňyz bolsa, şu taýda çagaňyzyň sanyny ýazýaňyz. Men öýlenmedik bolanym üçin onu saýlaýas. Çaga ýok. Devam diýäs. Şu taýda e, bize maglumatlarymyzy täzeden gözden geçirmegimiz üçin şeýle bir sahypa çykýar. Şu taýdan öz maglumatlaryňyzy gözden geçirmeli bolýaňyz.

Sajys, ýagny şu ýazsa, onda siziň Green Card-a anketa tabşyrmagyňyz tamamlandy, ýagny gutardy. Şu taýda size şu kodlar berilýär, şu taýdaky kodlar. Şularyň hiç birini ýitirmeli dälsiňiz, ýagny bir ýere belläp alýaňyzmy ýa-da bilemok, ýagny şu taýdaky onoý numarasy diýýär, şuny ýitirmeli dälsiňiz, ýagny şu taýyny hiç ýitirmäň. Eger-de şundamy ýitirlen ýagdaýyňyzda siz eger-de size şol e, lotereý çyksa, onda siz görüp bilmersiňiz, ýagny şu kodyň üsti bilen görýäňiz. E, mähriban dostlar, anketa tabşyryşygymyz şundan ybarat. Bu lotereýa haçan jemlenýär diýip sorasaňyz, öňümizdäki ýyl, ýagny 2022-nji ýylyň maý aýynda jemlenmäne başlaýar. E, şonda jemlenen wagty ýanky aýdan Şu taýdaky belläp geçen sanym bilen şu sanlar bilen öz lotereýaňyzy gazandyňyzmy, gazanmadyňyzmy şony şu taýdaky kodlar bilen görüp bilersiňiz. Hemmäňize üstünlik arzuw etýän mähriban dostlar.